Ɣef acu tettwsen temdint-nwen? Sɛan sbiṭar ameqqran neɣ tmeɛmert? Imkun ila ssuq ameqqran ɣur-wen, ttasen-d aṭas medden mkul ddurt ad qdun deg-s. Acu d lsenɛa imezdaɣ n temdint neɣ taddart-nwen? Deg Bani Yani, ssenɛa n lfeṭṭa. Micli tettwassen ɣef lḥabel mlukis. Llan tudrin iḥeddaden. Lxatima, iḍ agi ad nxemmem ɣef yiwet temdint isem-is Lawdukiya, yettwassnen zik deg tmurt n Tterk, imi dinna tettwaf temɛamert i ttsufuɣen ṭṭubbat imechhuren. Dinna ttwafen lbankat n yidrimen, at temdint ttxiḍin lebsa, iẓḍan s taḍuṭ taberkant bulli-nsen, Ila diɣen lḥemmam dinna. Lɛawanser yessebɛaden ɣef temdint s sebɛa kilumitr, lmeɛna aman-nni ay d-surugen ttawḍen ɣer temdint n Yiqadusen, Budɣaɣ, mazal-iten ḥman cwiya mi ara awḍen ɣer wid i ten-yessenfɛen deg temdint. Acuɣef ɛni i ken-ḥkuɣ ɣef leḥwayeǧ-agi? Ala xaṭer Lmasiḥ, win i ttusemman inigi ilan d Ṣṣadeq d Tidet, win ilan d lebda n Lxaliq n Ṛebbi, iceggeɛ-asen awal s lmeɛna i wid ilan d lmumnin-ines deg temdint-nni. Imeslayen-is ttwafen di lektub ɣer ass-agi, nehu n Imaseḥyen yettwafen deg tmura i nselmen tura, Imi lḥala-nsen zik tettemcabi ɣer lḥala-nneɣ nwen lweqt-agi. Ad awen-ɣreɣ ayen i sen-inna Ssid Lmasiḥ i lmumnin-ines deg temdint-nni Lawdikiya. Imeslayen yesɛan lmeɛna fell-aɣ armi d ass-agi. Ma nella d lmumnin n Sidna Ɛisa, ibɣa ad imeyyez ulawen-nneɣ iḍ-agi, iqqar, Ssneɣ lecɣel-ik belli ur telliḍ tsemmḍeḍ wala tewizzageḍ. Awfan ad tiliḍ tsemmḍeḍ neɣ tewizzageḍ, ihi ala xaṭer kečč d ameɛdazu ur telliḍ tsemmḍeḍ wala tewizzageḍ, ad k-id-rreɣ seg uqemmuc-iw. Acu yebɣa ad asen-yini Lmasiḥ i lmumnin-nni? Semmey talat aya. Win yeffuden yettqellib aman isemmaḍen i wakken ara as-ikkes fad. Win iɛyan yettqellib kra n tissit yeḥman ara t-isseǧheden. Lameɛna aman iweẓẓagen neɣ aman irẓen, akken teqqarem, diri-ten. Win i ten-itessen ad ibɣu kan ad ten-yerg uqemmuc-is. Ini-asen Lmasiḥ i lmumnin-ines deg temdint n Lawdikiya, Txuṣṣem. Tellam am aman yuẓagen. Ulama tettusmam d lmumnin-inu, tudert-nni tajdiṭ ay tqeblem sɣur-i zik, lmaḥiba-nni tameqrant ay tesɛam zik fell-i, tneqqes. Axir-awen ad tilim d isemmaḍen mebla laman deg-i. Axir-awen ur tettawim ara isem-iw, wala ad tilim akken tellam tura. d imsasen mebla lbenna. S lmital i s-nina Lmasiḥ, Iqerreḥ-iyi wul-iw, imi tellam am aman n tissit yuẓẓagen, tɛeggzem, tellam mebla nnfeɛ. Ɛni akken i k-d-iqqar Sidi-k a gma iḍ-agi? amek i yettwali lmasiḥ-nnek? Ini-asen lmasiḥ i lmumninin n zik, ala xaṭer mkul yiwen iqqar nekk d asaɛi ɣniɣ ur ḥwaǧeɣ acemma. Ala xaṭer ur teẓriḍ ara telliḍ d ameɣbun, d amehmum, d igellil, d aderɣal, d ɛeryan. Ḍebreɣ fell-ak, ad taɣeḍ ɣur-i ddheb iṣfan s tmes, i wakken ara d-tuɣaleḍ d asaɛi. Lebsa tamellalt, i wakken ara tesselseḍ iman-ik. Leḥya n ɛerwi-nek ur tettban ara. Ɛreḍ s ɣur-i, leḥkekḥul, si ara tdehneḍ allen-ik i wakken ara twaliḍ. Acu yebɣa ad sen-yessefhem Lmasiḥ i lmumnin-nni n zik? Amek zemren ad d-aɣen leḥwayeǧ-agi s ɣur-s? I nukni, Acu i aɣ-d-iqqar ma nella d lmumnin-ines iḍ-agi? S lmital a t-aya. Win ibɣan lxir a Rebbi i yifen lerzaq n ddunit, ṭṭaqqa-nni i d-ittawi Lmasiḥ deg tudert win itteklen fell-as i leslak, isefk-as ad isellek suma tameqqrant. Leslak i d-ittawi Lmasiḥ i win ara t-iqablen baṭel. Lameɛna ma nebɣa lbarakat n Rebbi deg tikli-nneɣ, Isefk-aɣ a nxelles suma tameqqrant, tikli deg ubrid n Lmasiḥ ur teshil ara. Yenna-yasen Lmasiḥ i lmumnin-ines izedɣen deg temdint n Lawdikiya, Ulamma temdint-nwen teččur s lbankat idrimen, kunwi yellan d arraw-iw, tellam d imeɣban. Ulamma tesɛam gar-awen ṭṭubbat ittdawin, d iderɣalen ay tellam. Ulamma tettxiḍim lebsa lɛali s ṭṭaqa n taduṭ n ul-nwen tɛerram. Ulamma tettzuxxum s lmelk-nwen, ɛni ur tefhimem ara cci d lerẓaq n ddunit-agi d lfani? Isefhem-asen Lmasiḥ akken rran tewwurt n wulawen-nsen ɣef win yebɣan ad asen-id-yawi ṭṭaqa Rebbi. Yenna-yasen, Aql-i ttbeddayeɣ ɣer tewwurt squrbebeɣ. Bɣiɣ ad ḍebreɣ fell-awen. Ttrajuɣ,

Ata yal ma syaḥ ittbedda izat tewwurt Boulik iqqar, Ma yesla walbaɛḍ i ṣṣut iw ildi tewwurt, ad kecmeɣ ɣur-s, ad ččeɣ y imensi yid-s, netta yid-i. S lmithal, Sidna Ɛisa ibɣa lemɛacer ikemlen yid-k, i wakken ara t-rbaḥeḍ s lkamla, ɣef lbarakat n Rebbi i ttwafen ala di lemɛacer-agi. Acḥal n nnubat n sya ɣer Leqbayel Yun ad iyi-iɛreḍ ɣer uxxam-is, ad iyi-yini merḥba yis-k, ad nsa fi laman. Ala i yuten merra leqbayel ǧǧan-iyi berra. Lweqt n lmeɣreb ẓriɣ medden keččmen deg yixxamen-nsen s wulli-nsen s tixetin-nsen, imiren sliɣ-as i bab uxxam ad iskur tawwurt. Ccix i ddn leɛcaɛ. Mazal qqima berra deg usemmiḍ. Ḥezna bezzaf. Imi yettcibbi leqbayel n Inza. Yebɛed lḥal ɣer taxxamt yiw dinna deg Waytut Iran. D ṭṭellam. Ur ferrzeɣ ara abrid. Abrid-nni iɛedda nnig lkaf. Yella lxuf, bessaḥ. lakin ila lḥezn ameqqran deg wul-iw. Ɛyan nezzha, ibɛed lḥal ɣer uxxam. Lakin acu i yi-sḥeznen nezzha? Medden-nni ssnen-iyi, ttasen-d ɣur-i a idwiya, lakin ur iyi-bɣan ara. Kul yiwen yeskuṛ tawwurt fell-i. Fehmeɣ cwiya lḥazen i llan deg wul-n Ssid-nneɣ, imi iqqar, Aql-iyi ttbeddayeɣ ɣef tawwurt s qerbeb. Ma yesla walbeɛd i ṣṣut-iw, yeldi tawwurt, ad kecmeɣ ɣur-s ad ččeɣ imensi yid-s, netta yid-i. Imi ḥedd ur yebɣi a s-yeldi tawwurt, Ul-is iḥazen neǧǧa.
Ataya Sidna Ɛisa yettbedday zdat tewwurt n wul mkul yiwen deg-neɣ iḍ-agi. Amek ara s-tǧawbeḍ a gma? Llant kan snat leḥwayeǧ tzemreḍ a s-txedmeḍ. Tzemreḍ ad t-teǧǧeḍ dinna deg berra, dɣa ul-ik ad yuɣal cwiya becwiya am udɣaɣ asemmaḍ. Neɣ tzemreḍ ad teḥsiseḍ i wayen i k-d-iqqar Ssid-ik, Ad as-teldiḍ wul-ik, ad as-tiniḍ mṛeḥba yis-k. Ma txedmeḍ ayagi, ad yekcem, ad yeččuṛ wul-ik s lfeṛḥ d lbaṛaka. Anwa gar snat leḥwayeǧ-agi ara txedmeḍ iḍ-agi? Yella lweɛd i win ara iɣelben ccehwat n wul-is, win ara yessekcmen Lmasiḥ ad iḥkem netta weḥd-s dinna. Lmasiḥ iqqar-as, Win ara iɣelben ad t-sɣimeɣ yid-i ɣef lkursi-inu. Kečč, kemm, nekkini, ɛni nezmer ad neqqim nekkni d Lmasiḥ yiwen wass, ad neḥkem yid-s? Anɛam! Ma nella d lɣalbin dagi deg ddunit nezmer ad neqbel lewɛad-agi i yiman-nneɣ. Ɛni nuklal lḥerma am tagi? Aytmaten d yessetma, deg Lmasiḥ, ma nebɣa ad neḥkem d Ssid-nneɣ yiwen wass, yessefk-aɣ ad nxelleṣ kra n ssuma dagi mi mazal aɣ deg ddunit. Ssid-nneɣ Lmasiḥ iqqim ass-agi ɣer uyeffus n Rebbi, Baba-s, alxaṭer netta yeffeɣ d lɣaleb. Ifka ayen irkul yesɛa, ifka tudert-is, immut i wakken ad aɣ-ifdu seg ufus n Cciṭan, ɛdaw n Rebbi. Ataya ssuma i d-ixelleṣ Ssid-nneɣ Ɛisa, i wakken ad aɣ-yerr d arraw Ṛebbi yesɛan lmɛaceṛa ikemlen yid-s. Ittwakteb, Ma neɛteb yid-s, yiwen wass, ad neḥkem yid-s. Imeslayen ineggura yettwafen deg tebṛat ay nmeyyez iḍ-agi d tigi. Win yesɛan imeẓẓuɣen isell i wayen i d-iqqar Ṛṛuḥ Ṛebbi i tajmuɛa-nni yellan zik deg tmurt n Ţerk. Nekk, kečč, kemmini, nesɛa akk imeẓẓuɣen. Tesliḍ iḍ-agi i wayen i k-d-iqqar Lmasiḥ? Aɣ awal-is, dɣa ad tafeḍ lbaṛaka ikemlen. Tura d Baba ara ikemlen awal. Ḥerz iman-ik ad tiliḍ d lɣaleb, ay gma. Iwɛer lḥal, lakin qrib ad d-yas Sidna ad ken-ikafi. I kunwi i tusman d imaṣeḥiyen, lakin. Ur temmugrem ara Sidna Ɛisa Lmasiḥ, mazal ur tetteklem ara fell-as d ameslek-nwen. Acfut! Qrib ad d-yas ad iḥkem. Sidna Ɛisa Lmasiḥ ad d-yas ad iḥkem. Yettwakteb deg Wawal n Ṛebbi, Yessefk-as ad iḥkem alma ira iɛdawen-is akk seddaw iḍarren-is. D netta ara yesɛun awal aneggaru. I kunwi ay ineslemen awkit, qqareɣ ma tebɣiḍ ad tbeddleḍ tarbaɛt, beddel tura, tub, amen s umeslek immuten fell-ak. Qebbel-it tura deg wul-ik, ma ulac, qerrib ad tafeḍ iruḥ lḥal. Ad ken ibarek Rebbi akk it. Azul.
Layu tektab s tefransit ara ncegɛek ur win ibɣan ad yili d lɣaleb iḍ-agi. Tektabt-nni isɛan deg-s imeslayen n wawal Rebbi, isem-is Courir vers le but. Kra n nehu, amek nezmer ad nazzel tazzla ilan zdat-neɣ ma nella d lmumnin n Sidna Ɛisa? Courir vers le but. Ktebt ihi i ccix.

Nubat iḍ-agi d wass lḥad, ttilin i snat ɣef lweqt-agi deg yiḍ, ttawḍent ɣur-wen ɣef lmuja talemmast mitin u xemsa lmitrat, rbeɛṭac sebɛa u settin kilwiṭs n Radio Monte Carlo. A wen ibarek Rebbi, azul fell-awen.